Madolo TV en kinde makare ma endi en chenro mar kuku mar wach kod an Joseph Lomba ka kinde ka kinde. Sani idwa rango weche mosebedo ka timore to maloyo juma mokalo bende mano weche mag siasa koni kod kocha ka bende josiasa kane ochopo kuonde mamoko to oganda nego koko kata heckling kata kaachiel kod weche goeko mag bar kidi. Ma endi en siasa mar agoko wadwa rango ni to en ang'o matimore to bende sa osechopo monego bed ni orumo ka oganda odong' kod ndalo machuok kende to wadhi e yiero maduong'. Ruoth e studio mangima. Erokamano Jeff.
Mos oganda.
Noganda mar luo kamoro amora ma untie ma odoyo widi ochopo saa moro kendo monego bed ni wawuoye goganda mondo wami oganda para monego giluw. Erokamano nyang' limo kaka ng'ama olony e weche mag siasa nineno gik mane otimore juma mokalo. Nitie josiasa mag kweth mag Jubilee mane odhi Nyanza kocha chande ne gidhi timo limbe. Oganda norwakogi maber kata kamano ne gigo koko ka migosi Ruto ne dwa wuoyo. Migosi Odinga kane odhi Baringo bende nwaneno chochni machalo kamano kane wadhi thika nwaneno chochni machalo kamano maendi nyiso nang'o pok wasomo gik ma notimore e weche mag tungni mag siasa koso wachimo kure jeff ing'e ni paw siasa ka nyaka wabedie joma riek paw siasa ka tidwaro joma ng'iye masomo pap ka gimoro timore to ging'iye ni to chakore kanye to gik kanye to dibed ni nitiere tugo moro ma bandi ama ae toke kineno wach manotimore Homa Bay gi Yes. Kisumu Yes.
to ineno ka joma nego koko mating'o badgi matamore Yeah. ni ok gidwar ni mondo ruto Ruto owuo. owuo, yes. ne gin joma orwako lewni marokwere mag jubili kamano bende notimore mbita Yeah. gin joma orwako lewni marokwere man gi tiende ni gin joma noromo gi jojubili nikech lewni ka ne ok gikwanye bath yo Mm. lewni ka nyaka bed ni ng'ato nomiyogi ma lwetgi ogwenyorego kendo sama ne ichiwo lewni nyaka bed nitie weche manowachi an kanasomo gini to aneno ka gima notimore ka e ndalo mosekalo machiegni gi osebedo ka jakom dhi e gwenge mag Jubilee Yeah. odhi e Rift Valley kendo odhi Central kendo irwake maber Yeah. kendo ji yako chike Mm. ni biro miye kura Yeah. ma ema ne Jubilee dwa ni mondo okethi to ok ne ginyal biro kethe e thurgi ka ka onge gimomiyo nikech mano nyaka bi fwenygi ni nitiere wach mantie omiyo ne giloso ni chieng' ma jojubili odhi kisumo to giket jomoko ma ging'iewo mondo go koko mondo koro migi thuolo mar duogo chulo kuoro koni to en chuoro maba- kuoro mabandia manyiso ni temo wacho ni chal ni joka kande ok nine gin kod ich wang' kod migosi ruto en gima nolosi kod jubili gin giwegi mondo go koko koni mondo ne kocha ni jogwa ok oyi- ok orwak kocha en maka jomor ang'o momiyo awacho ni gin jomor Ang'eyo ni samoro oganda mang'eny pok obedo e chenro mar rwako president. An asebedo e chenro mar rwako president. Kama idwa rwake president, Yes. koland kawuono ni bang' ndalo adek president biro. Ndalo adek gi nyaka chieng' mobiro, yore moko amoka madhi kanyo jo security osiko wuothi awuothi ineno ka ng'ato bayo ng'ato gwelo mano ng'ama nono to nitie gimoro midwa chik midwa tego president kata dalau mobire chomo bro dhiye kis ne jogi kawo ndalo adek gi tegine ma gin go ka nitie room mobro dhi loke lewni room no lor joka man gi kis ma to odi to in koro kichak idonje chieng' monindo ni obiro to kata kama idhi chieme no ng'ato nitiere sate sate monono ni to ang'o ma bi ditimre kamarach kama odhi rome gi ji ni okang' kokang' apar nitie ng'ato ma en en en ja intelligent Yes. koso en informer koso en CID morwako lewni mag raia ma gin mane ma ging'iyo kama budho dhi e nyime no to koro moloyo to ka president koro dhi e stronghold mag opposition Yes. koro to irito kabisa omiyo onge ng'ama ne nyalo goyo kata wuone president kata deputy mare e mbita kata e kisumu ma onge polis manene manyalo dhi geme matere madhi chaje mano ne ok nyal timore to kineno ka gigi notimore ma ng'ama omaki onge ng'ama ochwadi onge to nyisi ni sirikal mane ni kanyono ema nopango gigi mondo otimre Ere kaka gimoro otimore Kisumo to bang' dakika piero adek kende to jagweng' moro man ei Kabarnet Yes. nyisi ni wan wagone jogi koko nikech ng'atwa motimne marach Kisumo cha. Details bilagi. Yeah.
ochoponegi nade mapiyo piyo ma giikore ma giting'o ludhe ma gin gi t-shirts mag jubli ma gibayogo jogi t-shirt gi dhi gigemo kanye okegi e bathi oikwanya kwanya ma ka gima nopangi to kata kisumo kane ineno sama ne jogi ringo jomoko ting'o nyaka ludhe manyien mag kwer ming'iewo e supermarket iparo ni in kidhiye e bura mar chama tinyalo wuok ka gi pesa ni iringi idhi e supermarket ing'iewo rungi duogogo omiyo maka gik mane opangi ni mondo ji okethnego raila campaign ei central province to kod Rift Valley.
erokamano ahinya mwalimu awinjo kiwacho ni gichalo gik ma obedo stage manage mondo mi wapenje kamano kata kamano ero ka ok warange e, ero awinjo gisegolonwa uh, perspective mopogore mondo mi kirange matut mano en eh, kaka irange to nyiswa ni moving forward ka wang'eyo ni sani wadong' gi ndalo matin kende to yiero wachopie Osebed ka ikwero jotelo ni wabed uru jok ma keto siasa mamuol ma ok siasa mar agoko. Kik wawach weche manyalo wang'o i oganda. Oganda bende kik tim weche manyalo kelo ich wang'. Kech onge ng'ama nyalo gombo ni mondo wadog gi gima nwaneno tok yiero mar higa aluf ariyo kod abiriyo. Iparo ni maendi nyiso nade? To onego wan kaka jo Kenya wadhach e yo machalo nade? Mokwongo mondo waketh wuone josiasa ka wuoyoni en tich matek kabisa nikech ng'ama iloyo seche te en ojam rima en ineno ka koro mirima idhe gimoro mora matin mirima oseidhe emomiyo e sa siasa ka ng'ato neno ka koro pi pek ne mogo to chako kelo wach mar baji gi kidi mar wuone ng'at machielo ka loso mar bechone mar ayany mago koro chako bedo taparo ni mano bende iseneno e tim mar Jubilee e ndalo matin mosekalo ka koro gibedo jomirima ka koro gibawo wach ka koro gidhawo ka koro gikwedo institutions moketi monego bed ni biro tayowa e yor yieroni omiyo en gima biro bedo matek to ka we mano mar national na doke ma e thurwa Yes. dwa ni mondo wabed gi horruok mondo ogendni mamoko onewa kaka joma jombola joma ohero ji jo ma biro rito piny maber nikech ing'e ni kata kidi miwacho ni noba kisumo no Yeah. en gima dhi ketho nyingwa e gwenge gi moko kata obedo ni wan ne ok watime kwadwarowa nitie yawuotwa manotigo motime to dhi ketho nyingwa nikech e gwenge moko gi osebed kiwachonegi ni jaluo ng'ama rach ma kokawo telo to biro goji jaluo ng'ama rach ma kokawo telo to biro ketho gigi mwanduwa jaluo ng'ama rach ma kokawo telo to ok bi pogo kodwa tich e yo makare to wang'eyo duto Yes. ni wuod luo mosetelo mosedhi kama duong' mogik e yor telo mogik en Raila Odinga to king'iyo history ne ogendini mamoko Yeah. sama ne opogo tich e sirikand barwa bar o, ministry maduong' mogik nomi William Ruto ma budget ne be duong' mogik nomi William Ruto mano nopogo to king'iyo nominations mosetimo kaka party leader ibiro yudo ni joluo mosebedo nominated e pinyni gin joluo adek Yes. no nominate Millie Odhiambo o nominate Elizabeth Ongoro o nominate Oburu Odinga mago kendo joluo moseyudo nominations to king'iyo Kikuyu be mosemiyo nomination Yes. en Joseph Nyaga en Mwaura to gi Rachel Shebes ma be ja Kikuyu. Ose nominate Kikuyu adek gi Joluo adek. Kare japok mang'won to onego chal nade? Ka ok odewo ni magi Kikuyu magoya mawacho ni an ng'ama rach. Molukongo ng'ama iluongo ni Joseph Nyaga ni to miyo nomination mochako oketo mobedo minister ka ok odewo ni en ja Kikuyu. Omiyo wan kaka oganda dwa ni mondo wechegi wawach mondo ji owinji. Asewachogi mang'eny, nitie moko maseoro ne jo Kikuyu gi dhogi, gi dhogi English mondo giwinji ni wach joma beyo. Mm. Erokamano ahinya mwalimu. To sani eri kaka wamedo dhi nyime kaka un jok mochung' ne weche mag campaigns kata sero ombulu ne NASA. Samoro winjo ka oganda wacho ni dibed ni nitiere ng'ikruok e campaigns magu. Because campaigns magu are on coast. Kendo aneno ka chino wacho chande ji temo wacho ni ni un ka rally udhiye to ok ne ka ji nigi sede mag NASA kaka jo Jubilee bedo godo ibed ni nitiere financial hiccups mantiere campaign wan sani ok wadwa ni mondo waser ji mana ni mondo omiwa ombulu to gima wadwa keto ni gigo mesa togi adwa ni mondo ing'e ni waoro wuodwa mondo okend gi wuoyi ma wuon mare nobedo president kuom higni apar gang'wen kapod kenya pod nyako mangili mapod ichamo dong'ie mm. kapod nigi lope mapod ikwalo dong'ie kapod nigi mwandu mapod iyako dong'ie kapod ji ok otang' mm. kapod ji onge gimong'eyo omiyo ng'ani nigi mwandu to waoro wuodwa ni mondo odhi ogore gi ng'ani gi lwete nono koro miyo wan pesa matin ma wantiego wadwa ni mondo wawuogo wendini kik wanyisrego to wawuogo wendini mondo ong'e gima wanyalo timo mondo ong'e ni wanyalo rito kenya maber maonge mibadhi kaka jogo okete mibadhi cha omiyo ka nicha winjo ka nitiere jomoko mochung' e piny luo ka sana sana gavana moro mawuok dhi kampen to wacho kuma okampeneno ni jakom nomi pesa emomiyo omaye certificate omiyo gavana machatiyo chon to kipenjori to en nosebedo noseyiere nyadiriyo e pati ma, mar jakomni ka onge kama oganda obede mokwane kura mokoni ng'ane yombo nomination mari eto ariyo manoyiere gi nomiyo jakom pesadi Ebe nosebedo beneficiary mar Aflor. beneficiary mar process mane onge kama ji obede kura mokwan ma te ber ber ne ji obedo mokwan mowachi ni ng'ato loyo kata koro i dispute noloyo nomawa to kwan noloyo to in mikono miye pesani to or tiore kendo ikoni sapote mondo odhi okelnwa presidency pesa di misegolo mimiye ni madhi manynwago loch mondo iduogo to kineno ka menyo samoro yumba yumba tituo ni gikete yom yom ma en tuk pesa to tuk pesa kiore wuod nodhi otugo gendini mamoko nyaka imiye pesa moromo modhi tugo gi kocha kata ka en gi mare to imbe miye ka koro kipake bath pap kaniduognwa gi loch to oduogo gadier to ma gimimiye modhi manyo golo chonge tisiko mane nyinge nomiye pesa omiye pesa okwalo mawa oganda oganda onego koro wachik yoter mwang'e ni to ere le maduong' monego wariwe tekowa nitie sama koro ioro wuo e lweny to ka ang' ywa e lweny to nitie mine moko maywago yawuotgi monindo e rembgi to nitie mine moko mago sigalagala gi mor ni loch oduogo to the bigger picture en noganda koro lo lweny koro ng'ama kwe koro donjo erokamano ahinya mwalimu wabiro dhi eyo matin kwaduogo to pod wabiro rango weche madhi nyime e gwenge mag luo nyanza nikech kaendi nenore ni nitiere tabu koni kod kocha e kind jok mochung' tindo luongogi ni och- achung' kenda gi jok mochung' kod pati aneno ka wach ni e

moro ma intiere jahera mar Lulu TV ma in gin kuk mar wacho temo rango weche ma notimore e juma mokalo. Antiere ka endi kod jalony weche mag siasa bro miye thuolo kendo uchako mos unyiso nyinge kae to wadhi nyime kod twak machalo kama endi erokamano jeff oganda man luo an odoyo widi an analyst mar siasa tiende ni weche mag lony e siasa gi tinde asechopo e kiwango ma kenya mangima koro anyalo bet goganda moko mondo wang'i kaka siasa dhi erokamano nyang mwalimu arwaki e studio mwalimu wach nitiere kaendi e kind dongruok kaachiel kod pati gwenge mag luo nyanza nitiere kampen tim moketi kod odm ma iwacho ni gin gi champion for six piece gi champion mondo mi oyier jo party to bende nitiere oganda moko ma feel ni welo ne ok otim maber to gineno ka jotelo manyalo kelo negi weche mag dongruok nowe oko omiyo koro gichung' kaka gin giwegi wapog gik moko ariyo wieki warango weche mag party koso warango weche mag dongruok kaluwore kod dwaro mar jopiny luo nyanza mabinde en jakom mar ldi mokwongo adane mondo anyis ogandana mar luo kamoro amora ma gintie yes ni kama itime yiero maler moriere maonge ng'ama complain to onge ga kata mana Donald Trump ineno ka mare pod yware ne jo Israel jo jo jo, jo Russia Russia, nokonye yes. Mm. notime kama pod yware ung'eyo ni yiero bang' yiero mokwalo IBC notimowa ma nyaka sani ne wadhi e court mwa contest ni wach president Yes. ni nomawa Mm. mano en gima wang'eyo waduto Omiyo yiero manyalo timore perfect to onge. To dwa ni wang'i picha maduong' ni kaka oganda ere gima dwa kete tekrewa to gi gima dwa we. Sani koro chopo kama wawache ni wan wan jopiny wan e weg kura ka pati tugo kodwa to wadhi yiero jo independent. Mano en ratiro maru. To ng'eni ratiro maru no oganda nogore ne. ratiro maru no chama mar odiem nogore ne ratiro maru no jomoko notere pesgi ka un uling' urito ni gikel loch ratiro maru no raila kodinga nomiyo kom ma nosekawo lang'ata mosoyo ofuku modhi e president mochame muma e parliament mochame muma noweyo modoko odhi e nyadiriyo gi mwanduni owuon nikech nodwa nogore noganda kawuono ka koro gimoro obothne to koro wamakone wakoni ok otimo yiero maber sama idwa notim yiero maber ni ng'e bi ng'e ni odwa dhi gore gi joma nosekwalo pes piny odwa dhi kedo gi jomwandu monyono tung' odwa dhi kedo gi joma ki- indiko jomowewe afrika to indike nyinggi to in pod ikoni nitie pesa moro matin miwacho nomiye in nineno kimiye omiyo kaka oganda nyaka wang'i wuodhni maber to wanyisu ni gimomiyo ODM nigi teko gi bi momiyo onyalo gore gi chama mamoko ma be gin gi mwandu en ni wabunge mang'eny ma nyacha en go en ni governors ma nyacha en go mang'eny en ni mcs ma nyacha en go mang'eny emomiyo iluonge ni chama maduong' ei africa to bedo ne chama maduong' e africa ni koro aneno kochomo kuma ogandawa mane onego sir bedo ne chama maduong'ni ema koro dwagoye piny koro ginyisowa ni nitie jomoko moma maneno malit ma nyaka wami kura ere ng'ama dine malit molo raila kodinga madhi gore e imwa kamanyo loch mondo duog e piny luo ere ng'ama dine malit molo raila miba gi kidi e kalang'o tichak ibaye gi kidi e wi got to en na kende to utubet e gweng' to wacho ni nomiye pesa to ng'ama noneno komiye pesa onge nyaka ng'ama osechung' gi patine nyadiriyo moyier kaka mokwane kura tunge be wacho ni omi Raila pesa. Dwa ni mondo kaka oganda wachom wach ni tir mondo wakoni ka Raila ne nyalo sacrifice kom mane oseyiere to in ma pok oyieri to ang'o ma ok inyal sacrifice. Dak iwuogi koni an adwar liwo Raila lwedo ka chieng' moro higni abich okalo kosekawo loch to nachung' kendo to kipok okawo loch to nakoni jaduong' nawe chung'na mar mar mar independent ni mondo amiyi lwedo an ere lemo ma aga e gini to koro jogo ka lake gikoni lakgi to gikayo to raila to gisupport mano wuondruok
Nyiso ni jok mawacho ni gichung' kendgi gi ka giwacho ni gichiwo eh, gichiwo support mar in Raila to mano miriambo. mano miriambo an minana ni an ema napingo raila moloji to napinge ka sama noganda onge lweny ka sama ne onge gima nolaro to sani koro osedonje paw lweny kuodi koro osechako ringo asere koro akoni kadhi kocha to akocha kadugo koni kaka oganda nyaka koro wawuothi e tuech achiel maonge ng'ama pingo maonge ng'ama yanyo maonge ng'ama dwoko maonge ng'ama ywak ka ji dok chien to ka waseyudo kom maduong'ni onge ng'ama kama ikete biro tamowa to ka jomoko pod ywawa nikech wan e mwang'eyo gima bedo gi joma oyier e chama mang'eny biro konyowago wawuondre ni koro ji odok e round two ni ng'ama oyudo 50 plus 1 koro onge Yes. koro warito ndalo pradek ji dok e yiero irito ndalo pradek ji dok e yiero to un gi governors abich joka ni governors pradek warito ji dok e yiero to bunge un gi MPs piero ariyo gachiel joka ni MC mia achiel gang'wen modong' gin independent in ere ng'ama idwa wuotho ka ji dhi e lwenyni sama ne ikwano kura Bomas e higa mokalo ne nitie ministers gi jotend Jubilee kachacha chiegni apar gochiko wan ne wan gi ji ang'wen machiel kuomgi ne en Orengo kimine wach dumin munyal kodgi ki kampen ni koro sani ji odok e yiero mar ariyo onge ng'ama yudo 50 plus 1 mm. koro jo odm ema bedo jochung' e constituency constituency to un gi jo e odm go mps piero gachiel ka sama koro idwa nolos rali e gweng' ka gweng' ting'eyo ni kata uru ka koro loso rali e piny moro to gavana ma kune maloso gimoro amora nikech mano e gavana mar chama wan to governors mag chama go wan ga abich ere ng'ama dhi losonwa gigi to chik be wacho ni ka ok in ja chamani titiyo ne chamani titie ni sewe chamani in iriembi oko jogi biro dhi konyo kwanya tiyo ne odiem wan ok wan jo odiem koro miyo mane mamiyo pod udhi nyime kod kwayo ni mondo mi ogo kura e six piece mane kaka iluwo pod wakwayo ni kata rach manade Mm. to wane ane the bigger picture Erokamano.
Mwalimu wa Salary Examination Commission ne odwoko chien osara mag jotije mag piny owacho. Weche osewuok ni kod kocha jod bura moko korwako wach ni jod bura moko pingo oganda ma pacho kaendi be moko neno ni to ang'o momiyo time seche gi eki ma oganda dhi e yiero. Gi question the timing in kaka jalony iparo nade? Onyalo konyo piny mar Kenya e yo machalo nade? iwinjo adwa ni mondo wasom paw siasa Mm. onge mibadhi maduong' maromo gi mar loko salaries cha en mibadhi gimomiyo en mibadhi gini noseteme kar chakruok ma wabunge nodagi moko dhi nyime sani tango manyisi ni wabunge ok bidhi dagi dak ne girito mondo yier parliament manyien mondo ginyis parliament manyien ni koro magi salaries manyien ma wapropose mondo wane gima timore macha mana proposal moketwa dho mondo one ni jogi nigi niya mar duoko gigi chien to ging'e ni gitimo nono ka koth mago nam ang'o momiyo giyiero samwa dhi e yieroni eka gisieko ni ma otim kaeto kosetime kawuono to kiny president chung' to wacho ni en en oyie gi gino gino tim gima ber macha gima en moro joka ni gidhi gitim to ging'e ni bunge nigi teko ma kata commission mar Sarah Serem manotimo gino ginyalo riembo madhi dala kaka ne giriembo anti corruption mar PLO Lumumba mano dhi dala omiyo magi gin gik mag wuondruok gik mag chamo wi oganda ni ng'eyo sani koro wadwoko salaries piny ma koro piny dhi- dhi dhi loso bilion aboro dak ne giwacho ni bilion aboro molos ni wadwa chulo go lecturers gi nurses mondo kik ji chak thagre osiptal pok giwacho ni pesa ni nitie idwa tigo kane gin gadieri ni gini dhi tiyo mm. to onego bed ni gisenyisowa ni bilion aboro mm. mwadhi save gi koro wadhi chulo go nases
osiepa kisewinjo gimoluong ni project mm. ochalo makanika kata fundi ma kiluongo tich tokoni niya magi wadhi ng'iewogo material mano veg ng'ama koni wadhi ng'iewo go mati onyisi nadhi ng'iewo go mabati gi musmal gi bau quantity maromo kama en pesa ma kama to ng'ama iwinjo kaka wadhi timo go project mondo odhi oger olala achiel 1.2 billion to aora mogeri olala achiel gi 1.2 billion ni oparanya bo ogeri olalo molo maromo kama e aorani owuon gi 150 million ng'ato tiyo gi pesa nyadipar moloma magi project magi wuoye to project maber mar chulo nurses gi doctors gi lecturers mondo piny odongi nikech gima dongo piny mogik en ngima makare mar jopiny en somo maber mar jopiny to magi e gik ma lecturers gi doctors gi nurses timo omiyo ineno ka en eh, gima notim eh, maybe nikech ma notim ni manyogo kura uhuru nie gimoro miluongo ni launching mod tiende ni o- o launch salaries o launch nyaka olalo mambita mane ochak ger gi kibaki gimoro ama odhi olonch nyaka breweries private company company mar ng'ato owuon mar ji giwegi owuok ka nodhi launch wadwa ni mondo kododhi e piny luo to launch e gima sirikal ogole pese kata mana yo mane neno kobedo launched ahero Mm. nyaka migori cha Mm. yo cha joma lose gin jo africa development bank emogolo pesa ma kata kwa biro chulo pesa ok wabi chulo pesa ne sirikand uhuru ka obiro chule e sirikal mabiro to be ok olose nikech en e piny luo olose nikech en trans africa highway ma south africa madhi nyaka madhi nyaka kairo kaka otucho a migori obiro dhi adhiya modhi busia modhi uganda modhi mochop kairo mane tiji ono erokamano ahinya mwalimu koro sani uikuru ne yiero maber yiero waseikorene kaka ber ne nyasaye to gima nyaka waikre kaka oganda kamoro amora ma intie kamoro amora ma wateni nitie kamoro amora ma osiepeni nitie ikri ni kiwinjo wach moro ni chalo gima jomoko wuotho kaka gima dwa ng'iewo kipande ka gima dwa uso kura ka gima giting'o ballot papers to or wach obi ne nasa kata obi ne ng'ata ng'ata ming'eyo manyalo chopo ir nasa mondo wanas jogi kapok gitimonwa tim mane gitimonwa mwaka mokalo nikech jaluo kamoro amora ma intie ng'e ni sama iyang'o jaluo to ok bi non ni in jaluo mane igocho ne nasa koso jaluo mane igocho ne jumbe joluo ibiro chinj kanyachiel Erokamano nyamoni. Agoni erokamano kuom chopo.
Winjo ka